Проблема да чишелә, яи яисә чишелерлек юлы күренә башлый. Үзем укыганнан соң нишләп кыйбат икәнен аңладым инде. Материаллар да бик кыйбат, җепләре дә бик кыйбат, эше дә бик катлаулы, бик авыр, бик нечкә. Мин үземне биргәннән бирле, биш яшьтән бирле чигү белән шөгыльләнәм. Хәзерге көндәге шикелле исемдә тора, Әниләрдә торган яшь егет Наил абый мине биш яшьтә энә тотып, чигәргә өйрәтте. Шуннан бирле көн саен чигү белән мавыгам. Бәләкәй вакытта төннәргә хәтле чигә йөрим, әни минем чигүләрне кулымнан тартып алып, йокларга җибәрә иде. Иң яраткан чигүләрем минем гладь дип атала, гладь техникасында. Башта менә шушындый гел чәчәкләр чигә башлаган идем. Соңыннан менә шушындый балаларга ошаткан мультфильмдагы рәсемнәр төшерә башладым. Чөнки яулыкларны, кулъяулыкларны күп чигәләр, ә менә шушындый рәсемнәрнең Бик чигеп җиләр. Сабантуйда яулыкларны талап-талап алып китәләр иде егетләр, икешәр, өчәр яулык алып китәләр иде минем чиккән яулыкларымны. Бик яраттылар. Өч ел элек миңа э, техникум народных промыслов дигән уку җиреннән белдерү ирештерде. Чигүчеләргә өйрәнергә студентлар җыялар икән. Шул вакытта мин барып үзем бит үзешчән чигүче буларак минем профессиональ чигүчегә әйләнәсем килде. Шуңа күрә мин анда укырга кердем. Анда укыганнан соң, менә шушындый бархатка алтын белән чигеп шамаилләр чигә башладым. Рәсемен чигәм, ә язуларын мәчеткә барып язып бирделәр миңа. Чистай урамындагы мәчеттән язып бирделәр. Алар бит бик катлаулы, аны бик дөрес язарга кирәк, шуңа күрә мин үз өстемә алмадым, белгән кешедән яздырып алдым. Ә монысы бу шамаилне инде интернеттан алдым. Рәсемен генә зурайттым да чиктем. Чигүләре аерыла. Болары чигүе җик, бик җикел, бик җитди. Чөнки монда тукыма белән җеп кенә кирәк һәм чигү өчен менә шушы төрле размерда кашалар кирәк. Ә бу техникага килгәндә инде моның эше бик катлаулы. Монда бархыт та кирәк, дублирин да кирәк. Дублирин ябыштырыла бархыт янына, бархыт чөнки бархыт уйный, әйе, уйнамасын өчен шушындый дублирин ябыштырыла. Бархытны тотып тора. Соңнан менә шушындый әйбер кирәкми аңарга минем ирем тормыш иптәшем аның өчен специаль рамнар әзерләп куя. Аны шунда тарттырып бөркәтеп куясы. Ул барабан шикелле каты булырга тиеш, чөнки чигүе бик авыр. Бархыт уйнамаска тиеш. Аның белән генә бетми. Э, чигү алдыннан рәсемне төшергәннән соң фетодан шушындый детальне көтеп э, кисеп рәсем буенча тегеп куясы баркыт өстенә, йә инде менә шушындый картон кәгазьдән кисеп детальләрне тагын шунда үркетеп куясы. Шуның өстеннән генә чигү башына. Чигүе бик авыр, чигү җебе бик нечкә. Бу металлизированный җеп. Бик дөрес чикмәсәң, күбрәк сузсаң, металлига төшә. Лескасы гына кала, шуңа күрә бик авыр эш, бик нечкә эш, бик аккуратно эшләргә кирәк. Бархатны менә бу әйберләрне чиккәндә дөрес җибен тыкмыйсың икән, аны чыгарып була. Бер нинди бер нәрсәсе калмый. Ә бархатта энә белән тишсәң, уже тишеге кала, шуңа күрә бик әкрен чигәргә кирәк. Өч бала анасы буларак, шушы мультфильмнарны карарга яратам. Шуңа күрә мондый әйберләрне бик күп әйбер әйткәнчә, бик күп кеше чигә. Ә хайваннарны чигүче юк. Соңыннан мин Хыял, күптән хыялланганым фотографияләр чигеп карарга. Менә улымның фотографиясен чигеп карадым. Матур чыкканмы, юкмы? Бөтен караган кеше ошаг, бик ошаган диләр. Бәлки вакытта рәсем ясый идем, хәзер күбрәк әзерне кулланам, интернеттан чыгарам, җыям аларны, зурайтам, җыям. Күз бетми анда чигеп утырганда, утын дөресляп куйсаң, рәсемен дөресляп куйсаң, урын әзерләсәң, күз бетми. Соңнан мин медработник буларак үз вакытымны планлаштырам күзем авыргач мин аны хәзер уже куям элекке шикелле төнгә хәтле чигеп утырмыйм ну була вакытта ирем тоже килеп алып китә йокларга җитте инде сиңа утырырга дип ләкин мин аны бик яратам эштән кайтканнан соң чынлап та ул мине тынычландыра аннары өйгә кайткач балалар Үскәндә әнигә ки, әни кирәк бөтенесенә. Бөтенесе әни, шулай әни, барыйк әле әни эшли гәл дип, ә чигеп утырганда алар беләләр, әни эшли, әнигә бер кеше тими. Шул вакытта әнинең проблемалары да чишелә кайсы вакытта. Кул эшли, ә баш бит бу вакытта башта эшли. Тынычланып уйлап утырганда, менә шушы нәрсәләрне чигеп утырганда проблемалар да чишелә. Яисә чишелерлек юлы күренә башлый. Ну, тынычландыра, күңелен тынычландыра. Кайсы вакытта була, менә эштән кайтканнан соң арып кайтасың, бер нәрсә тотасы килми башлый. Бер ике, бер ике атна бер нәрсә эшләмәсәм авыр була. Бар бер нәрсә тотам эшлегә. Е, соңнан мин аны алыштырам, менә кушакларга менә бу кушакларны ташлыйбыз дигәннәр, кызлар бит балалар чишендерәләр кушакларны. Ирем табып алды да чишенгән килеш чыгар батам диде. Мин жәлләдем. Менә шушындый милли киемнәр эшлим. Тегеп, читек куйдым. Аннары мин тагын бәйлим, мин бәйли бирим. Курчакларны бөтенесенә бәйләп киертем күлмәкләр. Сөлге, сабантуй сөлгесе була бу. Мин аларны чикмим идем, ләкин никах укыттык уртанчы кызыбызга. Авылга кайткач, сабантуйга безнең шундый традиция дип әйтимме, яшь киленнәр сөлге чигәргә тиешле. Минем кызларым алай бик мавыкмыйлар, шуңа күрә мин чигеп карадым, бара алмадылар сабантуйга, шуңа күрә минем сүзгә калды. Миңа ошап калды, үземә ошады, шуңа күрә мин икенчесенә тотындым хәзер. Бәлки сатырга сатыр куярмын, бәлки сатырга кызым сатабыз диде инде. Мин гладь белән чигәм. Менә бу гладь техникасы буларак төрлесе. Гладь, анамасы да гладь. Гладь ул менә Менә рәсемне ясаганда, менә хәзер уйлап карагыз, рәсемне ясау йөртеп чыгабыз бит карандаш белән. Аннары краска беләнме, карандаш беләнме буйыйбыз. Бу да шуның шикелле. Рәсем уртасына краска җепләр белән буяп чыккан шикелле була. Күңелгә нәрсә килә инде? Нәрсә чигәсе килә? Кайсы вакытта менә шушындый нәрсә чигәсе килә була. Кайсы вакытта чәчәкләр генә чигәсе килгән була. Шамайларны инде аңарчы, алар өчен аерым Теләк булырга тиеш. Чөнки ул эш авыр, озак эшләнә торган. Ну, буларга килгәндә инде чиге иң элек тукыманы алып кайтканнан соң рәсем ясыйбыз. Менә мин шушындый калькагамы, менә шушындый кагазьгәме рәсемнәр төшерәм. Шушы копировка белән копировка куеп, уже нигә тукымага төшерәм. Энәләр белән эләктереп, тукмага төшерәм. Егербә чыкмасы ручка белән җитеп чыга. Соңынан инде менә шулай итеп киертеп, әзерләп куябыз. Моны глаз белән чиккәндә энә белән чигәм. Ә, бу инде крючок белән чигелә торган тамбурный шов дип атала. Энә белән дә чигергә була. Ну, крючок белән җиңелрәк шикелле миңа, тизрәк тә шикелле. Рәсемнән төшергәннән соң җепләрне

Сатып алам. Аларны шул түгәрәкләргә әйләндереп куям мин менә болай итеп сүтеп. Түгәрәкләргә карап торам да, болар нигә бик кыйбат дип уйлый идем. Чөнки чигүе җиңел шикелле. Белдем менә үзем укыганнан соң нишләп кыйбат икәнен аңладым инде. Материаллар да бик кыйбат, төпләре дә бик кыйбат, эше дә бик катлаулы, бик авыр, бик нечкә. Хыяллана мин материалларны алып кайттым инде. Тегеп, чигеп карарга үземә. Хәзергә әле вакыт җитми. Безнең шул бер проблема инде вакыт җитми. Чөнки эштән соң анда 2-3 сәгать вакыт кала барысы. Өйдәгесенә карыйсы, балаларына карыйсы. Бу техника өчен обыкновенный мулины. Ну, кемгә нинди ошый? Миңа ошый э, әзрәк ялтырап тора торганнары. Укытучы кайсы бер кешегә матовый ошый, кайсы бер кеше шерстяной гына ала. Миңа менә әзчәк кына ялтырап тора торганы килә, ошагыбрак тора, чөнки ул э, ятканда Арасы күренми. Ул ялтырау әзрәк дефектларны качырып тора. Ә матовый булганда бөтен нәрсәләр ул сүтелә дә башлый дип күренә. Дөрес әзрәк эшләмәсәң, матур булмаса, ул күренеп тора. Шуңа күрә мин менә ну булар импортный, конечно, булар кыйбатлы җепләр. Аның шызраклары да бар, но миңа алар ошамый. Результат ошамый.